ni na testimony leyi ni lavaka ku yi hundzisa ka n'wina vamakwerhu hinkwenu mi nga ta vona i video leyi ni khensa hinkwavo lava nga subscriber eka chanel ya hina ya youtube hinkwavo lava nga endla ti-likes eka facebook ha mina mi khensa xikwembu a xi mi hlayisa xikwembu xi mi endla kahle ku ya mahlweni ni la ta ni ta vulavula na vanhu lava nga le ku xanisekeni eka lowu nkarhi va nga le ka swiyimo leswi tikaka swa ku va tikela lava kalaka va nga swi tiveki ku va ta humesa ku yini nkarhi wun'wanyana va va na swivutiso swo tala va vutisa xikwembu leswaku mara why xikwembu swi endleka ka hina hikokwalaho ka yini maxangu lama ma landzela hina ni la ku ta huma ni ku byerile namuntlha ku xiyimo xin'wana na xin'wanyana lexi u hlanganaka na xona xikwembu xi le ka purpose ya xona a swi endleki xikwembu loko xi lava ku tirhisa munhu a xi n'wi veki ka comfort zone ku na laha xi fikaka xi n'wi fambisa kona swi vava loko swi vava i sign ya ku komba ku ku koka kahle la u nga ta hundza kona ene hi xitalo lava twisiwaka ku vava endleleni va twaka ku vava endleleni swi famba swi tika swi nga olovi i tinsika i vanhu lava nga ta va tiphilara mundzuku ku nga ta vutisiwaka vona van'wanyana loko va famba va hlangana na swiyimo leswi namuntlha u nga le ka swona u ta va e motivational speaker u yima u ku ka hundzeka na mina ni hundze hi kona a wu ri ni mihlayela xitorinyana xitsongo xa mehe um ni nga jaha ra ka sithole ni nga bebukeriwa endhawini ya le around nelspruit ku na xibedhlele xin'wana va xi vita ku hi le themba hospital engodini um kokwalaho a ku tirha um kokwani wa ku wa ku bebuka mama na mina um a tirha ko a tirhela mapurasini E xiyimo a xi nga tsakisi swinene ngopfu a swi tika ngopfu vutomi bya mapurasi na byi tiva and eh, education yi nga ri kona ku ri rough hi ndlela leya ku na wo swi vona ku vanhu lava lava vanhu lava hanyaka ka ndhawu yo yaleyo loko o kumeka va ku i na matric um munhu yalweye i va a a ku ku ku ku ri e goal e goal ya serious ene matric ya leyo kuma ku o va na yoho just ku khavisa a ku na ti-opportunity um lava tivaka masayiti ya vona ya le sprite ni kulele ndhawu leyi va ngo hi le plastone kun'wana kwalaho ka kutaniya and then loko ni ta va ni bebo hi bebukiwini hi tekiwa hi ya hi ya sungula xikolo endhawini yin'wana va ngo hi le buka um a hi dyondza siswati um ku ri na mhakhi ntsongo kwahala lwa landzetaka mhana mina hi ya hi ya tshama kona hi dyondza xikolo eh, ni la ta ku byela ku swi a swi nga olovi swi tike ngopfu ni sungule sub a kona eh, na, na, na, na sub b eh, ku ri na buti wa mina loyi ni n'wi landzetaka na vana va vamhaki ntsongo van'wanyana a hi ri na vokokwalaya xiyimo a xi nga tsakisi eh, loko hi fanele hi hlamba mixo un'wana na un'wanyana a hi fanele hi huma hi famba distance hi ya hlamba nkoxi nkovanyi xikobyaneni laha ku tshamaka ku khuluka mati ene mati lama a ma khuluka ni sure ku namuntlha loko a ku ri vutlhari bya namuntlha a ni nga ta hlamba ka wona because a ma ri mati ya ti-drain a ku ri le tisorejini mara because of a hi nga ti tiveli nchumu and na xiyimo hi mukhuva wolowo a xi tika a hi ti tirhisela wona hi hlamba hi vuya hi tola mafurha hi famba hi ya xikolweni hi ya hi ya dyondza swi ri karhi swi tika hi mukhuva wolowo loko mi fanele mi dya swo dya ku va na swivulavulo ku ya hi ku na lava dyaka ngopfu hi mukhuva woluwa yaleyo i politiki ya tifemeli hi nge yi balekeli so ni la ta ku hundzisanyana katsongo ku hi xitalo loko wu va u kule ku vava xikwembu xi va xi ku yi direct ka direction laha wu yaka kona xikwembu xi va xi xi lava ku ya ku tirhisa hi ndlela yin'wani ya matimba ngopfu so namuntlha ni la ku ta ni ta vulavula na wehe ku makulelo ya mehe a ma nga tsakisi makulelo ya mehe a ma tika swinene ngopfu a ma nga holovi kambe ni khensa tintswalo ta Xikwembu ku la na mina ni nga kona namuntlha ni hetelela ni ti vutisa ni ku Xikwembu wena u kahle loko ni languta ndzhaku ni ku Xikwembu wo wa kwetsima a nga kona wa ku fana na wena a hi fambi nyana katsongo a swi olova loko mhani ntsongo loko hi vuya a swi nga olovi u kuma ku loko hi vuya xikolweni hi kuma ku nga ri na swakudya swakudya loko swo va swi ri koho ku na lava nga ta dya ku na lava nga ta va nga ta ka va nga dyi se hi swa ku favorite kumbe a wu favorite na so i vutomi lebyi tiyisela u nga ti dlayi namuntlha ka xiyimo xexi nga ka xona ku na ndlela ya ku huma a ku nge humi wena ku ta huma yehovha hi wena ta ku tirhisa xikwembu a ku humesa loko u tshemba marito lani nga ta ku byela wona namuntlha a hi fambi loko hi fanele hi etlela na majambu mhani ntsongo a va ti dyela madleke a a a hi nga etleli a nga se etlela loko swi vula ku la a nga ya a ti dyela madleke ko i ta vuya hi 12 kumbe hi 1 kumbe hi 2 ya matakuxa swi vula leswaku i fanele a hi kuma hi lo tshama ku a ta kota ku nghena yehe a etlela loko se a etlele hina hi ta va ebalekini hi ra handle loko se hi twa onge se hi etlele hi nyonyova hi nghena hi etlela um swi ri karhi swi tika swi nga olovi ivi ku fikelela xigava lexaku hi fanele hi famba hi ya hi ya hi ya hi ya dyondza ebushbuckridge hi suka enelspruit hi ya laveriwa xikolo ebushbuckridge eh, ku ri ku laya a hi ri ko a hi dyondza xiswazi and eh, ni dyondze xiswazi ka sub a na le ka sub b se ni ya bushback ridge bushback ridge la ni nga fika ni nghena ka standard one eh, standard two standard three standard four ni ni endla matric ko kwahala no ni complete matric ko kwahala futhi before hi ya ebushback ridge loko hi suka nelspruit va hi teke hi ya rustenburg rustenburg papa mina a tirhela kona loko va yisa erustenburg va ku hi fanele hi ya dyondza kona hi fike hi tshama lembe ro sungula ri hela ra vumbirhi loko va fanele va hi register hi va hetelela va swi vona ku vanhu lavawani ka xitsonga ku dyondza i xitswana va nge qualify hi spende two years hinkwayo hi nga dyondzi xikolo mina na buti wa mina hi tlhandlama ka yena and then hi lembe leri ri tlhandlamaka ra vunharhu hi loko va ta yi teka va hi lavela xikolo ebushbuckridge e fika bushbuckridge nghena ni nghena standard one endzhaku ka loko ni ve na two years of lost um hi loze two years hinkwayo hi nga dyondzi xikolo hi lo tshama ku kuleni ka mina a swi olovanga ya ni ya fika ni nghena ka standard 1 2 3 ni ya ku kwahala ni va endena until ndze ni ya fika ka matric you can imagine ku loko ni endla matric a ni endla na vana lava va lavatsongo ka mina lero a ni fanele ni va ni ri na ni hume two years ago ya kona mara a ni dyondza na voho a ni dyondza na lavatsongo e, eka mina but then hinkwaswo swoleswo a ni va nga na problem ya swona ni ri loko ni tshamini namuntlha ni languta ni evaluate vutomi bya mehe ku leswi a byi tikisa swona a swi nga olovi na ko nkarhi wolowo mi vuya xikolweni mi kuma karhi na swakudya swi ri karhi swi ti tikela um mutswari wa xisati a wa a pfuka a ni nge chavi ku vula ku vavasati i timbokodo vavasati hi vo va endlaka sure va mhani ku hi etlela hi jini vo va endlaka sure ku a ku na lexi fanelaka xi yi khumba vo papa hi nge va hlayi ngopfu hikuva vo papa loko ze ko lova mhani swi olovini ku ya tikumela mama un'wanyani and then va kuma vana and then vana lava va va nsati wa ku sungula va mhani lowa ku lova ku hetelela ku va hasahasa so ni rhandza ku tlakusa namuntlha ni ku big up to my mother namuntlha a kalaka nga ha ri kona emisaveni ni yima ni ku she was my hero She will always be my hero. I am not worshipping her, but I remember her. She's the hero of my life every time. A hi hundzinyana katsongo. Loko swi ta va swi fambisa swo leswi n'wana ka yena la ta ku byela ku eku xanisekeni ka wena Xikwembu xi va xi ri na goal hi vutomi bya wena. Namuntlha I can stand and minister the gospel. I can stand and preach the gospel exikarhi ka maZulu, exikarhi ka maSwati. swi ri karhi swi tikomba ku xikwembu loko ni ya ni ya xaniseka enelspruit ni dyondza xiswati for that sub a and sub b a ku ri preparation ya namuntlha loko se ni fikelela eh, ni, ni, ni, ni, ni ri munhu loyi a faneleke a ya ministera vhangeli loko a ku nga ri swona xikwembu a xi ta va xi nga ni hundzisanga kona hi marito man'wanyana laha u nga kona namuntlha xikwembu xi ku preparela ku ya ka future and future lexi ku preparelaka ka yoho xi tiva laha u faneleka u ya khoma kona ku tshunxeka xi tiva laha u faneleka u ya vulavula kona u twakala Hi yona mhaka loko xi vulavula na Yeremiya xi ku, Yeremiya, ni ku tive u nga se ze u mila na le, na le khwerini ra mutswari, kambe a ni ku prepare-rela ku va muprofeta wa matiko. So na namuntlha ni lava ku ta ku byela ku it doesn't matter ku u famba ka pain ya njhani, let God prepare you. Pfumela Xikwembu xi ku tirha ku ku ta kota ku endleka xo karhi evuton'wini bya wena. Namuntlha ni kota ku va ni ya, ni ya, ni ya yima emahlweni ka Mapedi ni chumayela vhangeli because of ni ye ni ya spend-a two years. la me a ni regreta ni ku mara two years leyi ni nga yi spenda ni ta va ni hatle ni heta xikolo kasi xikwembu a xi prepare i future xikwembu xi hi preparela future hina hi gungula ku ri hi ku xikwembu xa ku tiva la xi hi yisaka kona la ta vulavula na wena muntlha n'wana mhani ku loko u ri ku laveni ka ntirho u nga heli matimba xikwembu xi na purpose ku why xi swi endla hi ndlela leswi swi endlaka hi yona swa wena swi koho swi lo tshama esitoreroom lexi nga koho i ku tshemba xikwembu u tiyisela khongela masiku hinkwawo xikwembu xi ta pfula minyangwa ene xikwembu loko se xi pfule munyangwa a nga kona loyi a nga ta pfala I am the living testimony a ni twi hi mani loyi a nga te yini ni vulavula hi leswi na mina ni nga hundza hi le ka swona swi nga ni tikela swi nga wolovi namuntlha ni yima emahlweni ka wena ku yesu i hosi na muponisi ene swa koteka eka yesu hi ku ni swi vonini swi ri ku endlekeni evuton'wini bya mina so ni rhandza ku lava ku vula ku a swi na mhaka ku u na mavabyi ya njhani a swi na mhaka ku swi tika ku fikela kwini a swi na mhaka ku xiyimo xi tika ku fikela kwini u nga ti dlayi xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena tshemba mina tshemba marito lani na vulavulaka this is so prophetic xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena u nga ti endleli pfumela xikwembu xi ku endlela pfumela yesu a teka ndhawu ka vutomi bya wena I ri muyimbeleri un'wanyana, xiyimo xa wena hambiloko xi tsakisa valala, u nga lahli thawula kambe yimela Yesu a nghenelela, yimela Yesu a fika. Pfumela Yesu a fika evuton'wini bya wena. Pfumela Xikwembu xi ku tirhisa. I marito lani ri na wona namuntlha. Ku a swi na mhaka ku xiyimo xi nga va xi tika njhani. Pfumela Yesu a nghenelela evuton'wini bya wena. Ku humelela ka wena ku ta va loku tlakukeke. Valala va wena va ta hlamala, i ta ku dekela etafula emahlweni ka valala, ku vula ka Davhida, la ku yena i murisi wa mina. Pfumela Yesu a va murisi wa wena. Xikwembu xa ku rhandza. Yesu wa ku rhandza n'wana mhani. Na mina ni ri Stholenthe ta na ku rhandza. May the Almighty God bless you. in abundance u nga rivali ku khongela n'wana le kaya xikwembu xi na purpose hi vutomi bya wena hi mina for sweswi shalom